Genesis chapter 19 Ge barongwa ba le ba babedi ba fihla Sodoma mantšiboa ao, Lote o be a dutše kgorong ya motse. Ge a ba bona, a emelela a yo ba gahlanyetša. A obamela fase pele ga bona, a re, Barena, a re yeng ngwakong wa ka, nna mohlanka wa lena, le hlape maoto, le robale gona, e re ka moswane le tsogele tseleng. Bona ba mo fetola ba re, Aowa, re tla robala mo kgorong ya motse. A fela a ba phegeletše. ba be ba ya le yena ngwakong wa gagwe. A laela bahlanka ba gagwe gore ba ba apeele dijo le dinkgwa tše di senago komelo, gomme ba eng ba ja. Pele ga ge ba eng ba eya malaong, banna ba Sodoma ba dikanyetša ngwako. Banna ka moka ba motse, masogana le bakgalajwe ba be ba le moo. Ba goeletša Lote ba re, Banna ba ba tlilego mo gago bošegong bjono ba kae? ba ntšhe o ba tliše go rena gore re tle re ba robale lote a tšwa gomme a tswalela le mate a bolela le bona a re bagešo ke a le rapela le se ke la dira taba ye mpe ka tsela ye bonang ke na le barwedi ba babedi bao ba sego ba ke ba robala le monna a ke le neeleng bona mme le ka dira seo le se ratago ka bona Fela banna ba, le se ke la ba dira selo. Ke baeng ba lapa la ka, gomme ke swanetše go ba šireletša. Eupša bona ba re, Re šuthele, mofaladi tena. O mang wena o ka re botšago se re swanetšego go se dira? Šutha, go sego bjale re tla go swara gampe go feta bona. Ba kgorometša Lote, mme ba šuthela pele go pšhatla lemati. Fela banna ba babedi ba leba ka gare, ba ntšha matsogo mme ba gogela Lote ka ngwakong, ba tswalela lemati. Ba nape ba foufatša banna ka moka ba ba bego ba le ka ntle moo ba ilego ba šitwa ke go bona lemati. Banna bao ba babedi ba re go Lote, Ge e ba o na le yo mongwe mo, e ka ba barwa, barwedi, bakgonyana goba meleko e mengwe mo motseng o, bantši ka gobane re tlile go fediša felo fa. Morena o kwele tše di šišwago tše batho ba ba begwago ka tšona mme o re romile go tlo fediša Sodoma. Ke moo Lote a ilego a kgobokanya ba gagwe a re go bona, Itlhaganeleng, le tšweng mo. Morena o tlile go fediša felo fa. eupša bona ba gopola gore o a swaswa. Ka masa, barongwa ba tutuetša Lote ba re, Itlhaganele, tšea mosadi le barwedi ba gago ka babedi, o tšwe, gore le se ke la tla la bolawa ge motse o fedišwa. Lote a fela a diega. Le ge go le bjale, Morena a mo šokela. Ka gona banna bao ba ba tšea ka matsogo, yena le mosadi le barwedi ba gagwe ka babedi, mme ba ba ntšha motseng. Ke moo yo mongwe wa barongwa a itšego, Tšhabang le iphološe, le se ke la lebelela morago goba la ema ka moeding. Le tšhabeleng dithabeng gore le se ke la tla la bolawa. Eupša Lote a mo fetola a re, Aowa hle, mongaka, o se ke wa re ganyediša ka mokgwa wo. Bona, o bile yo botho go nna, o ntšhoketše kudu, mme wa mphološa. Feela nka se kgone go tšhabela kua dithabeng. Nka wela ke masetla pelo ka hwa pele ga ge nka fihla. Motsešolo o kgauswi, mo e lego gore go wona nka fihla, e bile ke motsana o monnyane. A ke tšhabele go wona. A ke re ke motse o monnyane, mme mola gona ke tla bolokega. Morongwa a re, Go lokile, nka se fediše motse wo. Itlhaganele, tšhaba, nka se dire selo pele ga go fihla go wona. Ka ge Lota a rile ke o monnyane, motse wo o ile wa rewa leina la Tsoare. Ge Lota a fihla Tsore ke ge letšatši le hlaba. Morena a neša tshebela ye e tukago godimo ga motse wa Sodoma le wa Gomora, mme a e fiša le moedi ka moka go tee le batho ba fao ka moka le tšohle tše di bego di metše nageng. Mosadi wa Lote yena o ile a lebelela morago, mme a fetoša sehlwa seeme sa letswai. Ka letšatši le le latelago, Abrahama a tsogela felo fale a bego a na le morena gona. Ge a iša mahlo Sodoma le Gomora le moeding ka moka, a bona mošu thunya nageng. O le bjale ka mošu o tšwago mobelong o mogolo. Ge morena a fediša metse ya moeding o Lote a bego a dula gona, o ile a gopola Abrahama. mme a tšhabiša Lote. Ka ge Lote a be a boifa go dula Tsoare, yena le barwedi ba gagwe ka babedi ba ile ba rotogela dithabeng, gomme fao ba dula ka loweng. Morwedi yo mogolo a re go ngwanabo, Tatago rena o a tsofala, gomme ga go banna mo nageng ye ba tlago go robala le rena bjale ka ge e le setlwaedi lefaseng ka moka. Tla re tagiše tatago rena Veine gore re tle re kgone go robala naye mme re be le bana le yena. Bošego bjoo ba mo noša Veine mme morwedi yo mogolo a robala naye. Fela Lote a se tsebe taba yeo. Ka letšatši le le latelago, morwedi yo mogolo a re go ngwanabo, Nna ke robetše nae bošego bja go feta. Bjale a re mo tagiše beine gape bošego bjo, mme le wena o robale nae, gore re be le bana le tatago rena. Ka gona le bošego bjo ba mo tagiša beine, mme morwedi yo monnyane a robala nae. Gape, gape, a se tsebe taba yeo. Ka tsela ye, barwedi ba Lote ka bobedi ba imišwa ke tatago bona. Morwedi yo mogolo a ba le morwa yoo a ilego a mo rea leina la Moaba. Yena e bile borakgolokhukhu wa Bomoaba ba lehono. Morwedi yo monnyane le yena a ba le morwa yoo a ilego a mo rea leina la Beneame. Yena e be e le rakgolokhukhu wa Baamone ba lehono.